Күпме кешеләр хәзерге заманда үзләренең мәңгелек тормышлары өчен берни дә эшләмичә яшиләр. Аллаһ Тәгалә һәрберсенә дә җитәрлек озын гомер бирсә дә. Һәм элек яшәгәннәрнең күпмесе инде бу хәлдә үлеп киттеләр. Аллаһы Тәгалә әйтә, Һәм алар, каферләр, анда, Тамукта, ярдәм сораячаклар. Әй, Раббыбыз, безне чыгарчы Тамуктан, без яхшы гамәлләр кылырбыз. Үзебезнең тормышыбызда кылган гамәлләрне кылмабыз. Иман китерүчеләрдән һәм изге гамәл кылучылардан булырбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга әйтәчәк, Искә алучы, нәсыйхәткә колак салучы өчен исенә алырга, нәсыйхәтләнергә җитәрлек озынлыкта тормыш бирмәдекмени без? Һәм сезнең яныгызга кисәтүче пәйгамбәр килде. Шуңа күрә Тамукның газабын татыгыз һәм золым кылучылар өчен, аларны Аллаһның газабыннан коткарырдай бернинди булышучы да юк. Фәтыр сүрәсе, 37. Кайберәүләр кешенең тормышы ахырга якынлашканда гына оҗмах турында уйланырга кирәк дип саныйлар. Ләкин кеше үзенең кайчан үләчәген беләмени? Кеше үзеннән берничек тә тормаган сәбәпләр аркасында теләсә кайсы көнне үлеп китәргә мөмкин. Шуңа күрә фикерли белүче өчен үзенең мәңгелек киләчәге турында уйлану Беркайчан да иртә түгел. Кайберәүләр, безнең әле оҗмах турында уйланасыбыз килми, чөнки без әле үлергә җыенмыйбыз, дип әйтәләр. Кешенең ничек кенә үләсе килмәсә дә, яки ул нихәтле генә үлем турында уйламаска тырышса да, ул барыбер үләчәк. Тик сорау шунда гына, Аллаһ каршында ул нинди хәлдә үләчәк? Иманлы булыпмы, әллә имансыз булыпмы? Буйсынган хәлдәме, әллә буйсынмаган хәлдәме? Кеше үлем түшәгендә ятканда һәм мәңгелек ишекләренә кереп китәргә берничә сулыш алу гына калганда, аның өчен нәрсә иң мөһим әйбер булып торыр икән? Бу мизгелдә аның өчен күпме зарплата алуы яки ничек күңел ачып йөрүләре мөһим булыр микән? Бу мизгелдә бары тик бер генә нәрсә әһәмияткә ия булыр. Тормышы дәвамында ул никадәргә оҗмахка якынлаша алган һәм никадәргә тәмугтан ераклаша алган? Шактый күп кешеләр Аллаһны һәм мәңгелек тормышны исләренә алмыйча яшиләр. Тик шундыйлар арасыннан берәрсе үлсә, ул үлемнән дә җитдирәк бер хәлгә чумганын күңелләре белән сизәләр. Кызганучы туганнары бу үлгән мескеннең хәлен ничек тә булса үзгәртергә тырышалар. Аларның кардәше оҗмахка керсен өчен, алар муллаларга берәр могҗиза ясасын өчен акча да түләргә әзер булып торалар. Үлгән кеше өчен үлемнән соң башкарыла торган бу чараларның файдасы Аңа дару бирү файдасыннан да күбрәк түгел. Бетте. Имтихан тамам һәм дәфтәрләр ябылды. Кызганычка каршы кешеләргә хаклыкны җиткерү урынына, кылган гамәлләрегез болай да җитәрлек инде дип, аларны тынычландырып йөрүче вождансыз эшлеклеләр дә табылып тора. Алар кешеләр өчен оҗмахны теләмиләр. Акча түләүчеләрнең үлгән туганнары кая барып эләгүендә алар өчен аерма юк. Ләкин алданучылар кыямәт көнендә үзләренең адашуларына сәбәпче булучыларны ләгънәт кылачаклар. Нинди матур язма!